He tūroro tuarua kua pāngia e te rerenga hou o te mate kōwhiori, he tangata kua hoki mai i tāwāhi. I kitea ake te tūroro nei i te hokina tuatahi mai o rātou nōna whenua e 60 kua whakaaehia e te kāwanatanga. Kai te Whare Pāremata ināianei tō mātou tangata a Whati Tiri Te Wake. E Whati, kai te māharahara te Pirimia i te kitenga tuarua o tēnei tū rerena kōwhiori me te mōhio kua māmā haere nā Turepai Whenua?
Tēnā koe pea, Peata, otirā tēnā tātou. Kei te haere tonu te rāhui pāpāho a te Pirimia, engari ehara i te mea i tino rongō i ōna māharaharatanga mō te whakangāweritanga haere o ngā tau ārai o Aotearoa, engari ko tāna he kōrero mō te, ngā hua pai ka puta i te whakatuwheratanga o Aotearoa ki te ao. Ā tōna 21 ngā waka rererangi ka ū mai ki Aotearoa i tēnei rā tonu, ā, hei ngā rā e tū mai nei ka piki ake tērā nama. Engari ko tāna, i whakaputa ia i ngā kōrero mō ngā hua ka taka mai ki ngā kamupene tūruhi nei, ā, otirā o te āhuatanga tauhokohoko ki roto o Aotearoa.

With our Covid 19 control now a matter of record, a growing economy and our tourists returning to fill our regional economies back up, we will continue to see signs of our recovery.
Ahakoa koe, ahakoa koinā tā te Kāwanatanga aro, ā, he rerekē rawa atu ki ngā whakaaro e o, o ngā Ā, ratonga hauora Māori kei te mura o te ahi e mahi ana. Ā, ko tā rātou kei te heke ngā whika o te hunga Māori ka whakawhiwhi ki ngā kano ārai mate me te kainamutanga mai o te hōtoke kei te māharahara tonu rātou. He waiata, he roimata, he awhi, e tūhonohono ana ngā whānau kua roa e tatari ana kia hoki mai. Tau mai ana ngā tāngata nō ngā whenua 60 o te ao kāore he herenga uruwhenua. Heoi, kua tere tupu te māharahara i ngā ratonga hauora Māori. Kei roto i te iwi ētahi āwangawanga e pā ana ki te hunga tūruhi e puta mai ana ki roto i Te Tai Tokerau, ā, nā te tini o te mate kei waenganui i ngā hāpori me ngā kāinga. Engari i te kainamutanga mai o te hōtoke me te tūpono hora o ngā momo kōwheori hou, e ngana tonu ana ngā ratonga ki te tuari i te rongoā ārai mate me te whakarite rautaki mō ngā hua katoa ka puta. So what we've done now is merged all immunisations, vaccinations together. So we still run a local vaccination centre, it's more into drive through now so that we are prepared if there's another spike. I Te Tai Tokerau tōna 55 ōrau o te hunga Māori kua whakawhiwhi i te pūwero tuatoru, engari e kite ana a Huhana Lyndon i te tokoiti e pūwerotia ana, he mea kite hoki e ngā ratonga ki Manurewa. Kua tino taka ngā kaute o te whānau e puta mai ana. Ia wiki e whakatū tonu ana tō tātou tīma i ērā o ngā momo kaupapa. Engari ko te aronga ināianei, he karanga ki te iwi kia rite. Whānau have become a little bit more laxed eh about covid, covid restrictions, I guess we all are really because you know we're in the orange, we're allowed to you know have events. Hei tā Takutai Moana, nā te nohonga mai o te kōwhiori hei aronga matua, kua pāhekeheke ngā mahi puwero tamariki. We need to encourage our whanau, our parents to get their tamariki immunised eh around measles, mumps, rubella, those childhood ims from six weeks onwards. It hasn't been the priority. Ahakoa ngā mānukanuka, ka ū tonu ēnei ratonga ki te ārai i ngā whānau i ō rātou hapori. Whatitiri te wake, te ao marama.